Wann ech iwwer déi 30 Joer schwätzen, muss ech soen, datt ech nach ni 30 Joer hat, wou ech esou vill bäigeléiert hu wéi an deene leschten 30 Joer. Ech si relativ fréi, mat 28 Joer, an d'Regierung komm, wat jo ze fréi war. a sinn elo onënnerbrach 30 Joer dran, dat ass net d'Resultat vun engem Putsch, mä ëmmer d'Resultat vu Walen gewiescht. An ech hunn an där Zäit onendlech vill bäigeléiert iwwer d'Mënschen, iwwer Saachen, iwwer mech selwer a fille mech eigentlech, a menge Grondiwwerzeegungen bestäerkt. Dat gëtt mer grad an dëser Kris ëmmer méi däitlech, dass et verschiddenaarteg Approchen zum Wirtschaftlechen an zum Soziale gëtt. Dat mierkt een an ugestrengte Momenter wéi déi, déi mer elo hunn, iwwerdäitlech. Heiansdo sinn ech erëm, obschonn ech vill bäigeléiert hunn, op menge Grondiwwerzeegung, déi ech scho mat 16, 17, 18 Joer hat, nämlech dass Wirtschaft do ass, och wann dat e bësse pathetesch kléngt, fir de Mënschen ze dingen an net ëmgedréint. De Mënschen dingt een och iwwens ganz dacks doduerch, dass ee Wirtschaft ënnerstëtzt an net Wirtschaft ënnert engem exklusiv negativen Bléckwénkel duerstellt. Deen alen Kampf tëscht deenen, déi et hunn, an deenen, déi et net hunn, tëscht Räich an Aarm, tëscht Privilegéierten a Benodeelegten, dat ass nach ëmmer richteg. Ech sinn e Mënsch, deen onverréckbar a fir ëmmer um Buedem vun der kathoulescher Sozialléier steet. An do gëtt et eng Rei vu Prinzipien, nämlech dass Eegentum verpflicht, dass een net nëmmen zoustänneg ass fir sech selwer, net nëmmen fir säin eegene klenge Krees, deen e ronderëm sech gebaut huet a wat oft eng Mauer ass, déi een dervun ofhält, aner Mënschen ze gesinn an hirer Realitéit. An jo, dat. huet sech ëmmer esou agebaut, datt déi Steng net méi kënne verréckelt ginn. Dir hutt gesot, mat 28 Joer wäert Der vläicht ze fréi an d'Regierung kommen. Jo, dat gehéiert zu deene Saachen, déi ech bäigeléiert hunn an deenen 30 Joer, well ech hunn dacks bedauert, an dat war och en Ufanksverdacht, deen ech hat, datt et besser gewiescht wier, aus eegener Erfahrung, Beruffserfahrung ze hunn, statt sech op, statt un der Beruffserfahrung vun aneren dat ze léieren, wat ee selwer net konnt léieren, well een net selwer Affekot war, wat mäin normale Wee Gewiescht wier. An ech hu mer ëmmer duerch vill Gespréicher mat ville Leit ënnerschiddlechster Provenienz probéiert, déi Realitéit zouzeeegnen, déi ech eben net an deem Mooss erliefte, well ech mat 28 Joer een ëffentlecht Amt kritt hu wat no anere Regele funktionéiert. Dat ass net manner Aarbecht, dat ass net manner Verantwortung fir sech a fir anerer, mee et ass awer net dat selwecht. Esou eng, ech gesinn esou aus wéi e Beruffspolitiker, Een deen op d'Uni gaang ass an deen du Fraktiounssekretär ginn ass, nodeem e ganz kuerz Zäit Affekot war an deen dunn an d'Regierung komm ass. An ech sinn eigentlech géint d'Beruffspolitik, well ech dat net fir den normale Werdegang halen. An ech kann et awer elo net méi zréckdréinen. Ech hat, wéi ech an d'Regierung komm sinn, wéi de Staatsminister Werner mech gefrot huet, hat ech mech drop agestallt, datt ech elo esou eng e Verfallsdatum hätt vun 18 Méint, dat war déi Zäit tëscht menger Ernennung an an den nächste Wahlen. An ech hu mech dorop agestallt, dass dat net noutwendegerweis géif virugoen, well den Här Werner mer och gesot hat, wann e Minister wier, sollte si all Muere, wann e sech de Baart mécht, soen, dass e vläicht owes heemkënnt. Dann ass een et net méi, well e sech muss intellektuell a mental, e Freide hat fir all Moment kënnen ofzesperangen, well soss gëtt jo de Gefaangenen vun där Atmosphär an där een do ass, déi d'ailleurs hir erotesch Wierkung verléiert no enger relativ kuerzer Zäit vu Joren. De Pierre Werner huet mer bäibruecht, dee gehéiert nun emol zu menge Virbiller, well ech deem och do probéiert hunn zur Hand ze goen am Ufank vu menger Regierungszäit, dass ee muss am héchste Regierungsamt, dat war net dat, wat ech am Ufank hat, mir hunn net awer schonn och iwwert dat geschwat, un iwwer ze soen, dass ech dat eng Kéier géif kréien, well dat wier relativ onnëtzlech gewiescht, dass een am héchste Regierungsamt sech muss Vu ganz ville Saache lassléisen a sech ganz vill fräi maache muss vu Betruechtungsweisen, déi typesch parteipolitesch sinn. Eng gewëssen Distanz zu senger Partei hunn, ouni déi ech näischt wier. Ech maachen also hei keng primitiv Parteikritik. Ech hunn ëmmer gesot, du däerfs net de Gefaangene vun der Partei ginn. Dofir hunn ech och demissionéiert als Parteipresident, wéi ech Staatsminister gi sinn, well ech déi Vermëschung net wollt. Hunn an och wollt mat derzou bäidroen, datt eng Partei een eegent Liewen hätt an net zu engem Staatsministerwahlveräin giff ginn. De Jacques Santer huet mer eppes anescht bäibruet, wat ganz wichteg war a wat ech mer, wat och mengem Temperament a mengem Naturell entsprécht, mee wat awer essentiel ass, nämlech datt een, egal mat wem ee schwätzt an egal mat wem een ze dinn huet, deen éischtens net soll, manner gescheit halen, wéi e selwer ass, deen ëmmer muss jiddweree, mat deem en ze dinn huet, fir dat op Däitsch ze soen, auf Augenhöhe entgéintrieden. Net soen, ech si Staatsminister an du bass et net an dofir hunn ech Recht. Dat huet een net Recht, well ee Minister oder Staatsminister ass. Ech hunn nach ni an deem 30 Joer zu menge Mataarbechter gesot, Et ass schéin a gutt, wat Der sot, mee dat ass falsch, well ech soen eppes anescht, an dat, wat ech soen, ass richteg, well ech sinn hei de Chef. Ëmmer mat jiddwerengem, mat deem een all Dag ze dinn huet, auf Augenhöhe, egal wat fir eng Positioun et ass, dee bekleet, well soss gesäit een aner Leit op eemol net méi an et héiert een och net méi, well een d'Nues an d'Oueren ze héich dréit, wat aner Leit soen, wat se fillen, wat se denken, wat se dreemen, wat se hoffen. Dat ass ganz wichteg an deen huet mer bäibruecht, dass ech em misst verspriechen, och wéi mer hei de Wiessel am Job vum Staatsminister haten, dass ech misst derfir suergen, dass ech ëmmer kënnt gutt schlofen. Ech dierf ni net eng Nuecht net schlofen, well soss wier ech net gemaach fir deen Job. An well e mer dat gesot huet, hunn ech ëmmer elo gutt geschlof, well ech mer duet hunn, soss bass de net, soss gehéiers de net doheem, wann s de net kanns richteg Ech schlofen, et ass eng Nuecht nëmme ginn, wou ech wou ech iwwerhaapt net geschlof hunn. Dat war zu Bréissel eng Nuecht, wou et ëm d'Bankavis gaang ass an esou Saachen, wou mer do lues a lues e bëssen zeréckkrauchen. Mee soss hunn ech ëmmer, ëmmer gutt geschlof. Ech mengen, et packt een et, wann ech dat kann esou soen, doduerch datt een awer staark Iwwerzeegungen huet. Ech hunn eleng vun der kathoulescher oder vun der chrëschtlecher Sozialléier geschwat. Dat ass awer eppes, wat mech. Wat mech dreift, an ech hu mer ëmmer agebilt, dat ass, datt hie schrecklech kléngt, schrecklech iwwerzunn an iwwerhéicht. Ech kënnt dozou bäidroen, fir d'Welt e bësse méi gerecht ze maachen. Dat kléngt lächerlech iergendwéi, mee dat ass awer eppes, wat een dreift a wat een och verdrësslech mécht, well dat geléngt engem jo weder heiheem nach an Europa nach soss doruechter. Ech hunn ni laang d'Flemm, wann ech d'Flemm hunn. Da ginn ech duerch d'Stad. Ech hat awer elo net gär, datt d'Leit all Kéier, wa se an der Stad sinn, mengen, ech wär dat flemm. Mee d'Leit schwätze jo mat engem. Dat ass zu Lëtzebuerg eppes Formidabeles. D'Leit halen dech op der Strooss un a soen, Also, Här Statsminister oder Jean-Claude oder wéi et dann ass, oder Meeschter, mir si mol frou, datt ech Iech hei begéinen, lauschtert mol elo. Déi soen der, wat geet a wat net geet, haaptsächlech dat, wat net geet. Dat huet soss kee Regierungschef. A ganz Europa. Déi ginn net duerch d'Strooss an d'Leit halen se un an d'Leit soen hinne wat lass ass, wat geet a wat net geet. Ech widderhuele mech, meeschtens dat wat net geet. Mee du erliefs awer och onwahrscheinlech, jo bal Zäertlechkeet op der Strooss, wou d'Leit einfach weisen, dass se gären hunn, dass de dat mes, was de was de mes an an déi Motivatioun, déi s de aus den direkte Gespréicher kriss an och déi Motivatioun, déi s de kriss, wat d'Leit soen, Dir maacht dat gutt oder maacht et gutt oder maacht et nach besser, Dir kënnt et esouguer besser maachen. Also dat, dat, dat Urvertrauen, deem ech oft begéinen, mécht mech frou a bescheiden gläichzäiteg, well du leefs jo dauernd Gefor, dass de Mënschen enttäuschs. Zwee mol d'Woch begéint dat mer a menge Promenaden duerch d'Stad. Ech hat soen, also dat huet mer net vun Iech gemengt, datt Dir dat dote giff maachen, wann eppes geschitt ass, wat hinnen net an de Kroen passt. An da soe se mer, mir wéilen Iech ni méi. A jé nodeem, wat se mer soen, soen ech, vu sou engem wéi Iech wëll ech och net luewe ginn.